Omogaka oyo gotwanyorarete nere twamenyire nere engaki entano, twanyorire nere abana batato, abamura babere, enyaruka eyemo. Namenyire igaika engaki togaetana nere, nkagenda nkagenda sirari, ekero nseeri nkagenda sirari. Namenyire sirari emiaka etari meke abana nasomiri, oyomo form two, oyonde form three, abana bakinire, enyaroka nebwate abana batato, omomura nabwate abana babere. Abana bagantebia ng'a totagete totoirane seito, nkairana rituko riarenge chuma, ng'ende. Rituko erio ria chuma omogaka agacha igoro chinsa isato chia mambia, tang'omaneti, tokwaneti kende na ogokwana twakwananeti, inde isiko agwo rioka, akarina epikipiki akagenda. Ekero airana korwa ase epikipiki agacha na gosoa nyomba nainche inde isiko, Kombochire ne petroli agacha agasa agansambera ebinto bie chibesa chinyinge, ngokwana bare na abana omomura oye nabo bare nere Nairobi. Ekero atabwati kende omwana ang'akere simu mama tata noo toraa tokogora chibando togosamba, tata noo toratware osirie endagera tokoria. Akarua agantebi, Nkonye ebesa onye kobwate nkamotomera eribu na amisini, ng'a nimbwate eshida inche nkamotomera ebesa omonto gasabire nabo okomoa ore nere. Nka rituko erimo nkamotebia namotomere ebesa, nkamotebia rituko erimo nkonyora ore inche naikire mambia ekiagera abana ngosumbua bare mbache korwa aye inchwe. Erinde bono igaikera omwana akang'a chibesa, nkaimokia egari epiki agwo egari engima elfu kumi na tano, nkabeka ebinto bionsi pi mpaka ebi'abana bionsi pi nkareta. Iga nsamberete ebinto bitabwati omobaro ebinge, iga onde buna ande iga timbwati nonye na eyanga, timbwati nonye na esuguri, timbwati kende. Egaki nkonye, igo naraire isiko na abana abasekoro na mpaka bono isiko onde. ekwana.
Mbuya mono omosabi bw'amang'ana, inche onkorokwa Moses, onge Limisati, erieta rimanyekanete Makendo, igo onde omotuureti bw'ekenyoro gia Moneke ase enyomba yasambetwe. Boigo, oyogosamba enyomba iga arimo omura ominto, ise nere omonene, tata na omoke ase ise. Bono momura oyo ominto, igo nanyorete eripoti ng'a mokamura omwabo baetaine nere konya orenge iga iga, ong'anyire, lakini bono oikire ase abana baganiri koirana ase obo. Egaikera ase nanyorete omosubati oyio ochire koreng'ana buna babangete na abana buna bagokwana na ise. Nkamoka ntagosoa enyomba konya omokungu oagachete enyomba oo nomoao, ekagera agasoa momura omwabo onde agacha akamotebi yaya beka ebinto nyomba oyio ogocha tokwane. Goikera iga abwo bono ekero twachiete ng'a omosubati osoire enyomba, omongwana buna achete ntwakwanete nere korwa Nairobi agantebi ogocha togambe amang'ana ayio. Bono oche gocha konyora kinde mwane ng'a enyomba yasambirwe, ngochi kominyoka gocha kanyora enyomba esiare epetroli yaira yaikaransire. Bono omosubati oyio nabo are isiko, tabwati kende agokwana, tabwati kende agotumia, chisuri chiaye ararete, ebinto ararete na egari y'ekanta, bionsi pi ebiyerire nyomba. Bono eserekari moranche motokonye gekero naintwe ntokonyara ama ebinto ebio twabierera eserekari. Omoongwana oyo ekero achete buna asambete enyomba, taigeti konganya tokwane nere iga atamete, mpaka bono tindamanya ase are, mbununu nkonya koigwa mogoroba naigwete ng'a nachete koroka nomochie tokoonia amarwa, agatama korwa oo. Nabo bono mambia naigure ng'a arinire ninsani ang'e nkagaa. Ogenda bono ase agenda ntomanyeti gose Nairobi yaira nagochia gose ng'ai agenda egekaro nonye ase araye ntomanyeti nere. Igo naigetie ripoti ase esitesheni ya Nyatieko, nkareta abasigari bagapima bakarigereria bagaaka chibicha naende bagatoma abande korwa DCI aye mbachete, na barabwo bagacha bagapima bagakora mbono toirane chiripoti gochia ororo, boigo omosaki bwa amang'anaa media nere ochire korigereria amaene ng'a inki kiamberete ase ekenyoro kiane.